Ko Te Arawa te waka, ko Ngāti Whakaue te iwi, ko Tamatekapua te tangata. He whakapapa anō o māua ki Ngāpuhi, ki Ngāti Manawa anō hoki. Koe anō i tupu māua i Maketū ki te taha o te moana ki te tauranga o Te Arawa waka.
Ko te kai, ko tō māua ao. Ko te kai, ko te matapihi ki tō māua Māoritanga.

Ko māua ngā toa o te hōtaka MasterChef. Nā tērā hōtaka ka tino rerekē tō māua ao. Ka tuhi pukapuka taka kai, ā, ka toa ā māua pukapuka i ngā tohu pukapuka o te ao. Ka mahi hōtaka hoki mō te Pouaka Whakaata, arā, ko Kitchen Diplomacy. Nuku atu i te 20 whenua i toroa e māua i taua hōtaka rā. Ahakoa tonu ērā waimarietanga, Kāore he wāhi i tua atu i tō māua kāinga, i tō māua whenua. Nāna māua e tū pakari nei, e tū Māori nei i tēnei ao.
I tino waimarie māua nā te mea i tipu ake māua ki te taha o te moana, i ruku kaimoana māua, I haere ki te kohi pipi. He rite tonu tā māua tunu kai i a māua e tamariki ana, i a māua e taiohi ana. Āe rā, he rautaki tā tō mātou whānau i tērā wā kia whai wāhi atu mātou katoa o te whānau ki te kīhini. I riro mā Māmā te, te mane. Nāna i tunu te kai mā te whānau. Nā Michaela tō māua teina, te pōtiki o te whānau. Nāna te kai a Te Tūrei, nā Casey te kai a Te Wenerei, nāku te kai o Te Taite. Ki ahau nei, koira te tīmatanga o tā māua tino nuku ki te ao kai i taua wā, te whakaharatau me pēhea te Whakarite ētahi kai pai pērā i ngā wharekai haere māua i a māua e pakeke ana. Engari he whakapapa ō māua mō tērā āhuatanga nō ō māua tūpuna ki ngā taha e rua. Nā ōku kaumātua kuia i manaaki i ngā manuhiri i tae atu ki ō rātou whare, nō reira, kei roto i ō māua toto tērā Wheako tērā hiahia. I kuhu māua ki te hōtaka MasterChef i te tau 2013. Koirā te wā tuatahi e mōhio ana māua ko te mea rerekē tā māua ko tā māua Māoritanga. I tino hiahia māua ki te whakatairanga ngā kai Māori ki taumata kē atu ki MasterChef. I kī atu māua ki tō māua pāpā, Oh, pāpā, ka haere māua ki Master Chef! Kāore ia i tautoko. Kei te mōhio kōrua ki te tunu kai, koirā āna kōrero ki a māua. Ko te kōrero a pāpā i te wā i toa ai māua i te hōtaka. I memae ia ki a māua, Ka taea e kōrua te mahi ngā mahi katoa mēnā e hiahia ana koe. He aha ō hiahia?
He aha ngā wheako ki roto i a koe? Ia, me whai i tērā, koirā te huarahi tika māu. Engari, ko tāna kōrero tonu, me kaha te mahi, me kaha te haratau. He tino rerekē māua, tērā te kurahuna o tā māua mahitahi. He tino kaha a Karina ki te kōrero, ki te whakakata i ngā tangata, ērā momo mahi. He tino kaha a Casey ki te mahi i ngā mahi katoa. Āe. Ko ia te toka o māua. Ko au te moana e papaki ana i te toka. Toka tū moana Casey, ko koe tērā. He tangata rerekē koe. Engari he pai.
I muri mai i a Master Chef. Ka riro i a māua tā māua ake hōtaka. Ko te ingoa o te awa hōtaka ko Karena and Casey's Kitchen Diplomacy. Ugh, ataahua. I haere māua ki tāu wāhi i ia hōtaka, tōna 20 wāhi e haere ana māua ki runga i tērā hōtaka. I kai tahi ki ngā iwi taketake o whenua kē, he rawe tērā mahi i whakamātau māua i ngā momo tāwara katoa o te ao. I whakaaro māua Auē! He roa te wā, he maha ngā wāhi kua haere ai māua. Engari, i tokomai te whakaaro, me pēhea māua e whakamana i ā māua kai Māori? Āe. I tō māua hokinga mai ki Aotearoa? I whakatau māua ki te haere ki te ako i te reo Māori.
Koinei māua e tino hīkaka nei ki tēnei hōtaka. He hōtaka reo Māori, ā, ko tā māua mahi ko te whakatairanga i te kai Māori rongonui, arā, te kai kōhua. I mārika Casey, ko tā māua, ko te whakaako i a koutou ki ētahi kurahuna e whakarewa ai i te kaikōhua tūturu ki taumata kē atu. Ka whakaōkawa māua i tēnei kai a tātou kua roa e noho ōpaki nei. Hei te hōtaka tuarua, ka tunu māua i te kaikōhua o tō māua kāinga. Arā, te Kaikohua Tūturu.
Hei te hōtaka tuatoru, ka āta tirohia ngā kai o te Kaikohua. Ko ngā whiringa mīti ērā, ko ngā whiringa huarau ērā, ko ngā huawhenua ērā. Hei te hōtaka tuawhā, ka whakamā tātou i te hupa o te Kaikohua.
Hei te hōtaka tuarima, ka tīhorea te mīti, ka pakapaka i te rewana. Hei te hōtaka tuaono ka whakarewa a Karena i te wātakirihi ki taumata kē atu.
Waihoki, hei te hōtaka tuawhitu, ka whākina e Casey ētahi whakaaro mō te whakarākei i te kai ki runga i te Preti. Hei te hōtaka tuawaru ka ako tātou i ngā tikanga hora kai, Arā, te hora i te kai ki runga i te preti. Hei whakatepe ake, ka noho tātou ki te kai hei te hōtaka tuaiwa. Ko Kārena tōku ingoa. Ko Casey tōku ingoa. Tomo mai ki te whare auahi.